Балар белән мен әйтәм, гөмбәгә барсаң эзләп табып булмас. Агач арасыннан. Шул төнлә күмер урласаң гына инде болар белән. Ана табып та алмый. Да. Гөмбә җыеп булмады. Томаш, балык тотып булыр дигән ният белән чыктым әле мин сезнең янәшәгезгә. Так. Кармакны куеп торыйм. Балык җим биргәнне ярата алса бит. Шакра. Балыкларга бераз җим ашатып алырга кирәк. Ике балыкның күзе чыкты. Так. Ха, оч балыклар утыра. Ха. Ха. Ха. Балык төкрәдә берәмне яру.

Нара, хәзер. Балык тоткан җирдә бераз ашап алырга кирәкбез бит, Миша бит. Ашап алып бетне, утырып, бераз сандвичка кабып алырга кирәк.

Каян алып салыйм соң мин сиңа кетчуп? Каян сытып чыгарыйм? Майонез үземә кирәк. Әллә нинди сөйләшә торган балыклар булды болар бөтенесе. Әллә миндә глюклар башланды инде шунда. Аса? Нәрсә? Бездоходный производство авылда ул инде. Монда су алчан керми. Шуны мин торбадан агызып та чалам. Моңамы синең шикелле балыклар? Нәрсә? Күрәсеңме әнәне, апа җаным? Синең шикеллеләр килә.

Дурак дип белдегез мәллә мине? Бушка сосиска ашатырга. Так. Ма! Ашап кышкан имансыз. Так. Так что, меня давай выйду, да, мэр?
Че, креме? Пока кимерелер гына әле, сосисканы.
Но мында шундый күрбе бит, 12 скуле. Но. Но.
Ашамаган берсе дә. Ә сине өчүбит чыгып кала, әйбәтләп тыгып бетер. Нәрсә чыгып кала?

Әнә каратны чыгарды. Что, мин чыгарганмындыр инде аның күзен. Һә шулай.
Атыргытма. Җайлап кына.
Син ашаган бит инде болай да, нәрсә кул болгап утырасың?
Йо, йо, йо. Әбри, менә болай гына ыргыт, болай гына. Болай гына?
Да, ой, җайсыз ул. Болай гына ыргыт. Чупыркай төшсен. Все. Әйдә. Әйдә. Давай.
Хәзер. Барып җитәме соңа? Ә, былай тәм яңа. Әйдә.
Баба, баба, төкерек, төкерек, минем баба шулай да торганы. Минем төкерек. Әйдә, ләкте.
Төкерек файдалы минем.
Давай!
А!
На!
Кая! Яктыма! Все, попалось!
Она балыгын әкте, она балык! Опа! Она балыгын әкте! Оп! О! Симез бу балык тартып чыгарып булмый! Бир мында я үзем алып чыгам! Все, әкте! Все! Вообще, зәңгәр балык бу, она балык! Татама!
Оникс балыгы бу, ониксыгы! Точно!

Тарта, сикер! Ыргыта, ыргыта шувалка.
Бушка бит ул, эләктер.
Өстерәк! Кил монда!
Өстерәк!
Опа!
О, попал! Опа, о, шырналып калды почти. Кил. Опа! Әбригә кул чабабыз, ике балык тотты. Бер сота балык, кыслама балык. Молодец!
Аша, аша сосисканы, аша. Давай, давай, давай, давай, давай.
Өстенә бит бу! Вообще, зур бит ул сектор ярымлы. Вообще әйбәт. Бу чабабыз әбригә. Әйбәт балыкчы.
Җибәр инде!
Йөз мыңда балык.

Хөрмәтле җәмәгать, хөрмәтле җәмәгать, хөрмәтле тамашачыларыбыз! Менә беләсегез микән, юк микән, мин Кәеф ничек дигән газетадан укып белдем, оказывается, Испаниядә, Италиядә һәм чит илләрдә туйларга, туй мәҗлесләренә зур итеп репетиция ясыйлар икән. Без дә менә шушы балык тоту ысулы белән хәзер менә кияүне таптык, кәләшне таптык. Исемнәрне белеп китсәк, исәнмесез. Белегез. Юры. Син татарча әйбәт сөйләшәсең, әйме? Ләмичә теле. Тоштымы? Синдә яхшы да. Молодец. Нурия.
Кая хәтле йөзеп килдегез? Зия елгасыннан. Опана!
Әйтәм аны бөтен Зия исе килә. Нормаль. Менә безнең Кәләш, Нурия һәм безнең Юры кияү. Менә без хәзер үзебезнең татар туена гына хас булган татар туй мәҗлесенә бер кат репетиция ясап карыйбыз, ярыймы? Бездә кияү бар, кияү яхшы. 120, 120, 35. Да. А без сез бит инде кияү өендә шахит була, мин шахит булам инде. Свидетель, шулай бит. Һәм бездә кәләш ул тегендә Зия елгасы янында йөрергә тиеш пока. Без сиңа килеп җитәчәк. Бар, әнә тегендә йөзек кик бар. Все. Йоу, сәйбәт, молодец. Тик атыр, тик атыр, все нормально. Тәт. Кулын аттан ал, ямсыз була лайса. Так сине фасон әйбәт димән. Бу безнең видеокамера BBC каналыннан Иртәгә сәгать дүртләрдә үзеңне хайваннар дөньясы тапшыруына карарсың. Вот. Дигән астыр, хәбез сиңа божий вид кертәбез, сине костюм булырга тиеш, җиме? Ишешләр, Чо ты синнан начарай искенә. Шуңа күрә без сине хә тиз генә тәртипкә кертәбез. Тиз генә. Тиз генә. Да, да, да, да, да. Костюмны тиз генә киеп ал. Костюм Адонисныка яхшы. 8000 ярымлык. Так монда кара. Так, так, так. Все нормально, пацанчик. Все тәртип. Нормально, нормально. Хәшуни мода. Юдашкин стиль. Все, оп. Опа. Все. Тәртип. Нормально. Тәртип. Так, кияү. Ә, кияүне тагын нәрсәсе булырга тиеш? Галстугы. Шулаймы? Галстук кирәк, галстук кирәк, обязательно галстук бар безнең кибетләрдә. Все нормально. Галстук так. Так, галстук, галстук бар. Все. Әйбәт. Кияүне кымысы эләктереп кара. Йо, былай гына куеп кына карайын беренче. Так. Так. Бу сары төс әзрәк тигез. Ну, сары төс бит тигезләр бит ана куялар, яме бик килешә бетми. Я кимә, бу килешми. Килешәме? Юк. Давай, маса килеш. Маса ничек? Әйбәт. Әйбәтме? Ну, монда ялгыш язганнар, аныкы 29, конечно. Ну, әйдә эләктерәбез болай, орта. Мин эләктер, давай. Әйдә, киеп кара. О! Все, шикарный кияү. Все, Тәртип. Так. Юк, юк. Так, ашыкма әле. Так. Так, бездә костюм сигез мең евро менә, галстук алты мең, так, духилар димме? Так, кияү, бу сине бөтенесе бергә обошлось, 28 мең ярымга, 28 мең акчаны бир. Акча юкмы? Ә сөйләнгәнмени? Чөт кенә өйләнгән. Ну, син дә тимәк рәвешен беләсең чуть-чуть. Акча кирәк икәнен белмәдең да. Так, алайса акча булмагач, стоп, моны салдырасың, все, ничек без Бушка одеколон да бирәбез. Сал моны, давай, все, булмый. Акчасыз болай гына барасың. Акчасыз кияү бер җиттә була алмый. Шуңа күрә без сине моны алабыз. Һәм без сиңа яхшы, э, нишләп дип әйтик, байлангар кумак хуҗалыгының костюмын алып чыгам. Менә әти 28 ел кидем нишкә. Тракторга. Давай менә шул ботайны сиңа. Акчам да якар бер. Әз генә дивскә сула да, все. Во! Нормально кияү. Кияү. Син әзер, без әзер. Һәм без синең белән Китәбез хәзер кәләшнең өенә. Әйдәле, әнә кәләшнең диякта киттек, кәләшнең өенә туп торы. Әйдә! Стоп! Кил монда. Сен бит балакай икенче тапкыр өйләнергә барасың. Ну бит кәләшнең өенә барганда Елмаюлыйс, күзләр уйнап тора име? Аяклар чыпыр-чыпыр сикерәләр болай иттереп. Менә, күрсәтәм. Менә яра кирәк. Мин дә бергә барам бүген. Да, да, әйдә киләш мин каршы. Давай, матур итеп бар, яме? Так. Әйдә, әзерләдек. Әйдә, сикер сикер. Во, во. Стоп! Кил анда. Соң әйдә, кәләш янына барганда обязательно чәчәк булыр ди. Синең чәчәгең бармы? Чәчәк юк име безнең монда? Чәчәк, чәчәк юкмы сезнең? Чәчәк юк. Ладно, безнең чәчәк бар монда. Нормально инде ул чәчәк так. Так, все, чәчәк бар. Давай. Кайда бу чәчәк урына? Сиңа кәләш сразу гашыйк була моның белән барса. Да. Әйтерсең, минеке икәү дип сразу, ярый. Любой якка тот. Все. Так, елмаюлы йөз, онытма. И, без синең белән киттек кәләшнең өенә. Елмай гаилә. Хоп! Стоп! Кәләшнең өе янында безне каршы ала обязательно татар халкында кайныш дигән кеше. Кайныш. Апайны салып салдым сәкегә, шуннан сиңа шуның өчен бер пәке.
Так, апайны салдым сәкегә, синнән бер пәке. Ә! Җизни бит инде сиңа, җизни, кайнышка пәке бирә. Пәкең бармы? Стоп! Пәкедә кил монда. Пәкедә юкмы синең пәкесе син барасың кәләшәне. Кил монда тизрәк йөр әле, ә, Фрэнк. Мин бит монда синең өчен ашалам. Пәке юкмы? Все, так бездә бар нормальный пәкеме? Кертмиләр икән сразу заборны бөтен капкасы ватып керәбез. Все. Нормальный пәке сиңа. Давай пәке. Все, елмай. Яңа кушылабыз. Имеш титле кәләшне алырга. Күрү килә бер. Апа! Булды, булды, кая керә? Монда да кил. Монда кил. Кил. О, нормально все. Стоп! Ну, ямагат, 21 гасыр мондый килен буламыни? Неадекватный, җитешмәгән товар бит бу. Егерме беренче гасырда кемнәр инде малайлар өйләндергәндә мондый килен булмый, шулаймы? Ә кереп китегез, без яңа башта киләбез. Үзгәртергә. Әйдә бер круг бирәбез сине белән, киттек алдагай. Әйдә елмаеп без, сиңа шабырга барабыз, алкышлар белән бәрабәр. Кәләш, кәләш, без килдек, әйдә чык!

Шуңа күрә безнең бүген ЗАГСның гомер буе ЗАГС бүлегендә техничка булып эшләгән Мәсүррә ханым укыячак. Мәсүррә апай, без килдек. Тиз генә яма ЗАГС тотабыз идегез.
Хәерле кич, исәнмесез, хөрмәтле Тамашачылар, без бүген сезнең белән Бөек Җиңүнең 66 еллыгына багышланган кичәгә җыелыштык. 41-нче, 45-нче еллар нинди авыр еллар иде бит ул. Ни, Мәсүрә апай, без монда ни ЗАГС бара? Яшь парлар назар тә. Өнәти, төнәти. ЗАГС.
Нормально шабылачак. Беренче ЗАГС Бер мең тугыз йөз утыз икенче елда Бөек Британиядә ачылган һәм инде әлеге ЗАГСның ачылу тантанасында бик күп бөек кешеләр катнашканнар. Мәсүрә апай, ни безнең Юру белән Нурия көтеп торалар, Нурия уже ха суы китә, булмый ха, тизрәк, булмый тизрәк. Су киткәндә сантехник чакыралар, дуслар. Ә сантехника ул дөньяның иң яхшы атрибутикасы, чөнки сантехника булмаса, безнең тормышыбыз алга таба бара алмас иде. Ул краннар дисеңме, ванна, башка төрле юыну әзбатлары безнең тормышыбызга тыгыз килеп керделәр. Әйдә, яшьләр хөрмәтенә, яшьләр хөрмәтенә.
Химик элементлар таблицасы буенча әчелекнең билгесе берничә кислотаның составы белән билгеләнә. Һәм инде әлеге состав эчендә, әлеге кислота эчендә төрледән төрле химик элементлар кулланылыр, дуслар.

Стоп билгесе бөтен светофорларда куела. Һәммә инде тимер юллар. Стоп!
Барысын да яңа башта, балдаклар юк. Давай тизрәк алып китегез бөтенесен дә. Кендерегез, кендерегез. Әйдә, давай, давай, давай, давай. Барысын да яңа баштан башлар идек. Кулда бер балта булса, балталары юк, чүкечләре юк, нишлик соң шуңа калса. Хөрмәтле дуслар, сезне барыгызны да якынлашып килүче Сабан туйлар белән тәбрик итәсем килә. Хәтта инде бик матур бәйрәм.
Нуретдинова Мәсрүрә Нуруловна. Нуретдинова Мәсрүрә Нурулловна 1732 елда дөньяга туган, җиде ир, Гафу итегез, ай. Алты бала анасы, шуның дүртсе уйнамыштан туган. Ой, ой, ой. Сигез сөяркәсе бар. Ой, гафу. Мәсүррәп бай.
Ау.
Авызым дәү белән, белән, белән. Белән.
Менә шулай мөхтәрәм җәмәгать, туйлар килә китә, гомер шулай үтә. Туйның бер мәшәкате, бер шатлыгы, бер сагышы,